Wabada zvamu boyfriend. Wakandipromise kuenda kudispose. Apa ndagara ndine shuviro yekuendako. Utaseka. Iwewe. Mwana murudo. Iwewe cheche. kunyura kutoti nyunyu nemusoro chaiwo mufungi zvandakambira wambotaura ah. ndikutokuudza nhasi ndikutokuudza ah, pese vandaita chisecret ndichifungaka kuti vachaita sei zvinoita ana johni vese vai ndinenge ndichitoti rumwe wangu zvakaoma wangu ah, ndaifunga kuti vachazongoita sezvinoita ana chijohni vese vaiva mm. but pavakazondipromisa kuti handei kubig fos baby mm. a next week nenditoriko kumapopoma apo funga ndaikushuwira sei kubva ndiri mudiki but ungotaura hako zvakakanaka nababa vekwangu me mwana ndakatopromiswawo wangu kuenda kukariba but ah unongoziva mukomuna wangu wacho anoswera ari busy nebasa saka izvo zvanhu sikutoziva maybe wo ameno kana zve next week ameno andizive maybe ndopa tichayenda but ah, izvi zvema maybe maybe kesi kwedu izvezvi takambozvisa pastiken kwedu hakuna mamaybe maybe tikuto izvezvi so bag rangu ndakatorongedza ndikutokuudza saka wakutovhaira inini munhu akapinda murudo nezuro uno nezuro uno iwe kupinda nezuro unoyo kana kuti kupinda marumwe esuro ka zvinosiyana nekuti wapinda sei iwe unenge wakapinda neback door but ini ndakatopinda ndakanyura ndese unowondivhairako andikutoona musoro mangu amuchaite zvizvi ndakatobhukirwa kusalunukwa Ndiko ini ndini tongoshodo rukwei pandofunga angatoti ndiruko iri brazilian manje eh. wangu ndowe kumasowe atotaura zvekuti tigerwe but ndikuona kunge munhu ari serious zvangu zvekutoti ndogona kuendeswa pakitchen mai manje unoita madzimai ndotoshinga zvangu kutoshinga chaiko ah, ndotoita hangu madzimai chaiyo handi chandadai ah, itai inangu mwaoko dotovhurwa likwa sto ah, imi mivhurirwai imi mivhurirwai maasidzi mazuva ano akati kuuya munofa naro doro hameno zvenyu eh, pamwe tinda kutotsvaga kaimwe shamwari kuzi akutambana namadzimai ndinonodhakwa nani kana ini ndikutamba nemunhu ane bhawa murume ndirambwe nemurume ndisiyeimba saka totsvaga rini kweshamwari ah, kana mangwana akutamba iwe inonzi chi ndakamirira baba vati vaikuuya eh. vakuuya tichiplana kuti tichaenda nguvai oro rini saka yega ndimbonogadzira mumba umu ndiono kuti vanopinda mumba muri smart smarteso hamusati matsvaira mudziida kutonogeza geza mukomana wangu anongosvikawo hatombofuonisana vakundiisa mafuta Sorry shamwari. Ndege ndiendeni. Saka apa ndikatongogeza anogona kungosvika ndobva ndatanga kutongobika. All right. All right.
Hani baby, kunongowenewekurasika ah. kumareni kwenyu kuno kulocation isingamboshandi. Anti unofona awera, aona kana kufona foni yangu iyi pandabvira ndakatarisira makozi, aona kana kufona. Network kana. Waifona unobada kudirector.
ndatozobhadhara two dollars yekuradzikwa road ndaribvunza mumwe mufesi kuti munasvikirwa ndimo muchanga matondanzi padida pondo ah, aiviba kudaro asi imi at least wasvika mira ningo watosvika ndakutopedza kutswa maplace kungopinda mumba but ita uchifonawo hazvinaonaka serious marodi enyu akarejesewo kanzurira ah watanga

tirovhura jojo atiiri ah, tanga tichangopindira
handikwanisi kupinda mumba ndakadai usha inoziva kuti nini ame fat persons ukupinda mumba itange munhu ari utange munhu ada kutiza ungadaita sei babe munozotiwo ndi unonge uchingopromisa zvinhu uchingoti uchatsvaga saka unonge uchida unditi sei so ndoda kuita zvinhu izvi fast fast handizika at least takawana kunhu kwekuti like maflats akaitanga nana eastley anana mabrain mazambies flats mm. ana avonde was better uchingogara wangoita ka zvinhu zvacho zvingoita kuza pona ona kana pane date at least watangotsvage zvezvi zvovazotoita don't worry everything is gonna be alright tasaura nchi nhasi mm, wednesday and mm. thursday friday Yeah, by Saturday unofanira kunge wakushift. Then Brazilian yako iyi ndauya nayo ka. Uya nayo. Eh, Iri uri. Iri panze.
Wow, thank you so much. Oh.
Adingo ari mbutinisi okay. Reka nditombocool down ha. How be? Unga wabike. Pane zva- I like eating. Pane zvanga ndotokanganwa. Kuna Wazvibika. chikunyeya kana sahwira wangu.

zvandakaitwa nekamwana kepainyanga moyo muti unomera paunoutanga moyo futi unoziva zvaunotanga ndakaita witness ndakakupa moyo wangu pasina witness ndakakupa moyo wangu uine fitness wakundidzosera kwandiri wave delicate ndakuda bande ndakuda simbandisa kumenimo nditori munhu ndinobaizavo zvimwe fumuna mwana nzijabu zvoti pfumbo zvabva kubwa asikana tari ndozvanda kushedzera munomere zvozvo mubvunzo kuti asi pfumbe ah, baby chichikutika pfumbe ndiani mvura yekuita seko ndichibvunza ndati hmm. anonzi pfumbu ndiani aunzi jabo erewe chiiko naye
bamnini munoziva kuti makambonatsa kumamiswa nevakadzi kunonzi kumamiswa chaiko chaiko nebhebhi Pamutse basa unipa ma false hopes iwewe. Pauka ya mlefu mangu ndati life yangu yachinja. Chii chikuitika apa? Ndigero msoro ini nichiti ndaona munhu ari serious.
Izvi zvionyesa ndidzo kuti Brazilian yangu iri panze. Saka chii? Kuzi munhu ati anyatsouya ichi kusiya doro here nini? Ndamboramba here. Wanditira matakanya nini? After hure naye. Uya ndakati ma false hopes. Wewe ndati mami, wangu mwanisha kuno mkadzi. Ndama dzangu wewe. Chiwa shoku ndonganzi hama dzangu kuti ndivaudzwe ndichaita maneja iniweiko.
Kuya kumba kwedu unoda kumbuda kurohwa iwewe. Unoda kunyatsorohwa. Chiwa chiwa iwewe kunditi uchaita maneja. Kuya kumba kwedu uchidyawo. Mukuiwa pamba pedu. Rubbish.